Nissuġġerixxu udjenza minn 18-il sena 'il fuq.
X'nagħmlu? Nibdew? Nibdew. Mhux ħa jkun faċli, insib il xi ħadd minflok Harry. vera intelliġenti, b'saħħtu, edukat. X'inti tgħid? Injorant? Għax trid tkun injorant biex tinsa toħroġ mill-post wara li tih in-nar? Taf tista' tgħid? Illi hu fajjant him. Sew, hawn l-ewwel wieħed.

Rajt, x'ismek hi? Jien jisimni Oswald. Oh, tajjeb, Oswald. Inti ġieli ħdimt bħala security? Ma għandi esperjenza.
Allura għidli, x'tagħmel jekk xi ħadd jippuntalek pistola hekk?
Min imissu? Jien hawn.
Int minn fejn dħalt? Jien, Massimiliano. Bħala hobbies, inkanta fil-kor tal-knisja, nilgħab il-badminton u dilettant tal-pasturi ż-żgħar. Ma nafx. Kemm inti tajjeb għal dan ix-xogħol ta', aħna m'aħniex xi kor tal-parroċċa.
U wieħed x'jrid ikollu biex jaħdem f'dan xogħol? Biex nibdew biex, għandek bżonn il-ħeffa. Naħseb jien ħeffa ġa għandi bil-badminton. U trid tkun taf tiġġieled.
Mhux problema, min ġej? Ġejja jiena.
Pero ma jsirx huwa l-ġar. Mhux hu.

Waiter! Ċari! Ejja, ħin!
Sorry, hawnhekk huwa five star restaurant. Inti sfir, ħalla ħal-festi. Ewwejja ġiblaw kien żbieq. Dik il-menu.
L-imbit l-irħas, l-irħas ġejt. Xeru gaza. Dik lista sħiħa tambi li kollu jinti l-istess u jinta xnamillom nazillom l-irħas, eh?

Xi tiċċifanfru fil-kazzan dal-lili, Father! Oqgħod tgħajjatx, missija! Father, taf illi jien għandi xi ngħid ma' Kathleen? Fimni, naf xi ħaġa peress li qed toqgħod għandi, nafu. Father, taf illi inti daħlet fellus f'rasha illi jien għandi xi nittiena, Father, u keċċietni mid-dar! U d-dar mhux tiegħek? Hi tiegħi d-dar.
Allura jekk xejn titlaq hi, mela titlaq int. Hi ma nibża', Father, u. Imma biex toqgħod anti ma tibżax. Tidhajx, Father!
Ma kont se nidha jien, Father, kif tidni nidhaj? U insomma nibża' naqgħad d-dar tiegħek għax hemm dik il-kamra tiegħek tal-waħx, eh? Kollha xemgħat ħomor, staqt jew statwetti santi tal-mejtin, tal-biża' ħa ngħidlek! Isħi wkoll, jew isħi wkoll, x'affarijiet dawn! Father, tkellem int, fhem int? Le le le le le le, lili ddaħħalnix fil-problemi ta' kum it-tnejn, ma rridx ikolli x'naqsam anzi jien. Mela jien ċenna kieku nieħu? Biex?
Biex tixxilħut għalija wkoll għax naħseb baqgħa li noqgħod għandek jekk ma nirranġax Father!
Taf li issa li qed naħseb fuqha, Naħseb illi kważi kważi missi nipprova di li ngħin il-koppji, iżu l-Mulej qed jgħidli imxi fuq din it-triq u da dejjem hemm l-ewwel darba, mhux hekk? Bħala saċerdot naħseb aħjar ngħinkom bħala koppja. Thank you Father.
Ejja, ejja, għax ġimgħa oħra ħa nkunu qed nagħmluha dil-play.
Hawn hi, għandek bżonn xi għajnuna? Jillian, ja ħasra, Mhux issa jmissek inti? Eh, skużani, sibtu li jmiss lili hu. Idħol.
Tajjeb sur kappella.
Proprja snowman hi qiegħed b'dak l-imnieħrek. X'tajjeb tajjeb, minn hawn 'l isfel tajjeb, imma mnieħrek hi ma jixraqx mal-fenek ta'. U x'jixraq kieku ħa tagħmlu ġos, forsi jtalla' wiċċu 'l fuq, jiġri, ma hux hekk? Nara jien x'nista' nagħmel.
Ejja, għandi idea. Felix, mur provah inti l-kostum tal-fenek. Mu, inti ħa toqgħod il-fenek. Mu, inti, Pini, se tkun ir-raġel li joħroġ l-ewwel darba bil-karozza. Mu, mu.
Hawn hi! Għandek bżonn xi għajnuna?
Jillian, ja ħasra! Mhux issa imissek inti? Meta il-Pini jgħid issa se nagħmel, okej?
Ok, Sur Kappilan. Eh. Sorry.
Eh. Allura jien se nilbes?
Ara, jiena naħseb li inti jekk tilbes zarbu niswed u mizbajda tkun tajjeb ħafna. Felix! Ġik?
X'taħseb? Perfett.
Perfett, hej. Ma nafx jinta, x'għandu x'jaqsam imnieħri mal-kostum. Huwa hija pinni toħux għalik, imma jiddispjaċini, ma mdejx narak bħala l-fenek dak li mriħeru.

Ara xe ġmiel ta, ara che bello, eh? Grande, eh? Grande, grande, eh? Dan il-post ideali, għatlek ideali, għax kaldo, eh? Kaldo, luce, luce, eh, u peress li kwatro pjante per household. Għawnek iġu ħafna household u molto.

Mela, l-ewwel nett grazzi talli aċċettajtu li tpoġġu bilqiegħda miegħi u tiddiskutu r-relazzjoni tagħkom. Min minnkom ħa jibda? U ejja bda int Father Mġajjar hekk. Nibda jien, mela jien għandi problema, intom għandkom il-problema. Kathleen tibda int? Nibda jien hux? Mhux dejjem jien nibda. U meta se nibda jien? Ħa nibda jien? Għadna qatt bdejna, l-ewwel sentenza diġà ħa tibda! Qed tarah?
Hekk jagħmel Father. This is what I mean. Jiena f'dal-mumenti nirringrazzja l-Mulej Alla li dħalt għand qassis. Ija, poġġu, poġġu, poġġu bil-qiegħda, poġġu bil-qiegħda. Ija, Father. Poġġu, poġġu. Xorta għadni ma fhimtx, eżempju, Kathleen, għaliex ma tiddiskrivilix ftit ir-relazzjoni tiegħek li għandek mal-Wili? Imkisser.
Hi jekk xejn imkissra x'relazzjoni hija mara mkissra. Imkisser l-iskrin tal-mobile. Kissirtu waqt li kont qed nirrabja miegħek on the phone. Issa kellimt lil dak il-ħabib tiegħek to repair for me. Imma aw, tini tini tini! Miskina nkisrulha l-mobile.
Iktar. Aqra iktar.
Xort għadni ma nistax nifhem imma xed idejqek eżatt, xed idejqek eżatt. Eh? Għandu oħra hux.
Jien m'għandix oħra taf int li m'għandix oħra. Xomni fader. Ejja xum xi xom. Daw l-affarijiet li toqgħod ixxomm fis-sekondarja konna nagħmluhom. Iva fader.
U mhux jien kont nagħmilhom. Għax mhux jien ta' qasli ma tafx meta kien se tarax jekk inni t. Kont se ngħidlek x'kont. Ara ma tidhajx quddiem il-mara tiegħi. Jien ma nidhajx għax jiena qassis u, u barra minn hekk hemm xi ħaġa li forsi jista' jagħmel il-wili biex inti taħfillu?
Le, ma jista' jagħmel xejn. Għax jiena, jiena m'iniex second best, jiena jew l-ewwel Jew xejn. Jiġifieri, issa, stay away from me. Talk to the hand, anzi, talk to the hand! Meta tagħtini dis-salvaġiżmu hekk, talk to the ġennin, jien hekk inħobb, ta' Father! Sewwa! Ħa ngħidlek, issa, jiena qed inkellimkom ta' ħabib u anke bħala qassis, imma il-problema li inti qiegħda f'dar ħaddieħor u allura il-wili hawnhekk wasal il-ħin biex jgħidlek dik il-ħaġa li ftehmna fuqha.

Itlal il barra mid-dar.
Inti qed garani l barra mid-dar? Le, le, le, le, toħodix, Father, ma tix toħodek, insaqsejtek. Itlal il barra mid-dar? U jina noħodha li le, mhux ħadd itlaq lil barra mid-dar. Allura, take it easy, ħu break, take your time, u meta tħossok komda ara xi tgħid mill-futur tiegħek, kemm ibqa' ġod-dar, tajjeb?
Ara, biex forsi, forsi, Nirranġaw, trid toħodni f'dak ir-restaurant li morna l-ewwel darba? Dan erba'mitt ewro kont! Dak li. Dak taf kemm hu għali u mbagħad dak il-wiċċ vili ta' waiter baqa' li hemmhekk għat-tips jien xejn ma ħallejtlu ta'. Tgħid kemm berraq fader, eh? Dak, jew hekk, jew xejn!
Fader, mill-esperjenza tiegħek man-nies, Taħseb li bqarja?
Nibqaw ikkakmati bik id-dar, żgur ħa nibqaw ikkakmati. U issa bqajna illi ħajħorġu ħajmorru dejt flimkien u mbagħad jaraw forsi kif jibqgħu minn hemm l-affarijiet. Eh, dejtu fejn se jmorru?
Jien naf, għandi jkun, jekk fhimthom sew sejrin f'dak ir-restorant li kienu marru l-ewwel darba, xi restorant Franċiż dawn. U inta fejn tkun taf? Jaf. Sejra magħhom jaqgħu? Għax jien mmur magħhom ma tarax mingħajr għandi ċans għal dawn l-affarijiet. Isma' hi għax inni biex ngħidlek taf. Inti hawn tiffanzja xi naqra l-wiri, hm?
U ma tafx li niffanzjah jien?
Mela, ara x'tagħmel u oħroġ miegħu, eh? Bil-Milied ta' San Stiefnu ddum miegħu, u mbagħad inti qiegħda fil-Parlament, dak min jaf x'jagħmillek lilek, iġennek! Eqq.
U x'inti tgħid? Daqs kemm hu bniedem onest! Imbagħad isma' lanqas nistennija minnek, ta' qassis, tiġġudika lill-proxxmu hekk!

Ara, oħt il-baler, ġanna, ħorqajdew. Ina ok, u intom? Għana għorrajt, onorevoli, ġun għamlu ronda. Tidru, ifirni biex jafalkom tajjeb ta' izzomkom minn xejn. Użgur, jina għazil ċirku bħala xejn.
Eh, Felix, inti singilux.
Single. Għalan, għalan, għalan.
Single.
Tajjeb, mela trid niġu niklu hawnhekk jiena u inti l-lejla x'taħseb?
X'tagħmel miżi? Ma mela lax tagħmel, mhux ovvja, forsi nġabar fl-aħħar.
Wara r-rehearsal.

Extra! Ma nafx ta, imma naħseb aħjar naddu għand tal-lottu għax it-sir la kidej illum.
Arni dejt! Ma marra mill-parlament! Isma dejt, deċet fit-taxfija. Il-power?
Iwa, f'dak il-kas, hu extension miegħek.
X'taħseb, Eman?

Ma tarax! Għaliex le jħassru n-nisa għallum ma tantx iħobbu l-juni folti, ġifieri mur, aqbad, idħol f'għand tal-banju ġibu ġiblu saqaf, itla' mur. Itla'. Ħenna lejna
Is-Santa, xi anniversarju? Ara, ma għadu jaħdem għawda.

Isma, sabat u ordinent ta' xina jħaw doni komplikata l-ismijiet ta' dan restaurant. Dak għax French restaurant. Ajjar, ah, mela, għax jek indik bewsa, teġi French kiss. Kemm mitħamallu. U għajom iċċajta, babe. Ma, your sense of humor Saks! Mela bħalek il-lejla vera saks ħanajlek,
Hi, għanna reservation, please. Mejda d-nejn, u xej. Iva.
Tistaw taddu. Nistaw nimxu fuq il-mejda l-oħra? No problem.
naħseb illi nista' ngħid li ġilu d-dar tiegħi. Għax issa żniedna naqgħod ġildi, mhux vera. Ma nafx.

All right, lesti għall-order, please. Iva, jiena nofs ħaniħu. Ara, irrid Negroni għaved de glazon biex nibda, umbaħt fuagra u swasis eh, dak biex inunnu. Illum jgħad bil-dak, eh, chicken, eh, mu pork. Dak mela. Sinu?
L-għana ġibla da, entre.
Dak huwa starter.

Imma da x'jgħodd jekk ma jkun hemmx l-imħabba? U jiena nħobbok. Inti tħobbni? Ma nafx. Qisu mar lilha ftit. Ħansi, I'm leaving. Tini, tini xi ħaġa tal-flus, għax meta nkun hekk inkun irid nixtri xi ħaġa biex niżwoka.

Ħalli hawnhekk kif. Forsi jekk nikollhom idnej nibda, nibda, eh, nitrejja.
Ara l-Willy. All right, Will. Ara.
Il-Willy dejjem all right. Barra l-lum.

Jekk tara li għajnejja ma baqgħux f'għajnejk, skużani, m'għandek il-libsa naqra ċara, żni li tlifhom qiegħed dejjem, skużani, mhux għax inkun irrid xi jintilfu. Skużani ftit. Kemm se ntik ħa twaqagħli xi ħaġa fuqi ħa nġibha bi skuża u nitlaq l-hemm. Sinjura, dan restaurant ta' klassi, dawn l-affarijiet ma nagħmluhomx. Lanqas jekk intik mitejn ewro?
Għal mitej ewro, mhux tazza waħda?
Ajf, ara waqajt fuqi! M'hen inti hekk?

Mela ltqajna. Anka jien. Għajt fuq li xkaffa l-lum l-ewwel dejt. Għal xej.
Kemm huma differenti minna. In-nisa u anke fi ġlieda. Aħna niġġieldu, nifqaw xulxin, ħames minuti wara bid-dem inkunu qed nieħdu birra. Għar huma, anke fuq ħarsa, ikunu għadhom bil-lanżit għal xulxin sa sentej tlieta wara, hekk huma n-nisa. Tidgrok? Le, ma nixrobx. Darbtej fis-sena biss nixrob fil-berdej.
U darba l-oħra?

Ma rajtx li l-Felix hux. Le, ta, għadu ma ġiex. Ma kallu dejt il-bira, mela mela. Dejt ma min? Moħtu. Moħti.
Issa se nagħmel. Dak l minn hemm il dik isa bil-buttuna toħroġ ħasra u tibqgħu xtejdu issa se nagħmel. Ma hija, xi ħadd irid jagħmilha tal-fenek ta' Eh, tħarsux lejja, jina jina għandabbar minna, tlaqtien.

Diżastru! Diżastru totali! U le, le, ejja ta' minx, ta' minx hekk sur kappilan ġitek ħażinu. Nara naqab lej serja kif ġabu ili. Issa se nagħmel. Aħi, għandkom son xi għajnuna? Ġiljen, inti mhux supposaw era imma fuq il-palk. U santissimus difejn ħasra. Daqsek, daqsek, daqsek il-karriera ta' direttur spiċċat illum far Robert. Spiċċat!
Sur Kappillan, jazra meta nara kek vera weġġa, għax maħa ekxek, ko, inti bniedem tant talenti għadħalli dil bicċa xol, tkissrek bis bis inti, għarkem inti, umli. Omlok, tajjeb, omlok. Ele, umli, blu, umli. Umli, apparti li inti umli, inti kulħadd iħobbok lilek, in-nies jirrispettawk. U ċ-ċajta kif tajda inti waqt l-omelija, mela xi ħadd jgħid iċ-ċaj bħalek daqskemm inti bravu? Eh, dawn l-affarijiet tittara. Veru,
Veru, mela ħanamlu dak li aħna kapaċi namlu. Prepara Fader Robert, prepara l-inċens, prepara kollox għax illum kantata u ħanoruha fuq it-television. Taqna, ejja, ejja nipprepara. Ejja, l-inċens, ejja, mela.

X'wiċċek ta' ras daqshekk xrobt. Forsi naqaf il-berdi. Ah, terġax taqla fuqi, m'għandix iktar wipes.